Croeso i chi gyd i'm rhwydwaith Cyfnod Sylfaen tymor yr Hydref. O ran agenda, mi fyddan ni'n cyflwyno modiwlau dysgu proffesiynol i chi, a mae gennym ni hefyd gyflwyniad blociau gan Ysgol yr Hafod, a mi fydd 'na ddiweddariad um, pori drwy stori i chi. A be ydy'r rhain? Ydy modiwlau dysgu proffesiynol sydd wedi creu gan Llywodraeth Cymru i gefnogi'r daith o gynllunio a gweithredu cwricwlwm i Gymru. A diweddariad ydy'r modiwlau yma mewn ffordd um, o'r dogfennau cefnogol Cyfnod Sylfaen, um, y rhai a gyflwynwyd nôl yn 2008, fel ei bod yn gyfredol ac yn mynd law yn llaw gyda fframwaith cwricwlwm i Gymru. Nod y modiwlau yw eich cynorthwyo chi i fyfyrio ar eich ymarfer a'ch darpariaeth trwy ddarparu senarios, mae yna astudiaethau achos a chanfyddiadau ymchwil i chi ystyried. Dylai'r cwestiynau myfyriol ynghylch pob enghraifft ddarparu cymorth i chi asesu'ch ymarfer a'ch ddarpariaeth, fel y gallwch chi ddatblygu a gweithredu'ch camau nesaf ar gyfer gwella ac i ystyried datblygiadau pellach. A, fel y gwyddoch chi, mae ymarfer myfyriol a gwaith ymchwil yn rhan annatod o'n datblygiad proffesiynol, a gall hefyd ein helpu i feddwl yn fwy creadigol, i allu dod o hyd i atebion. Mae'r modiwlau ffurfio pecyn cyfannol i gefnogi ymarfer effeithiol a maen nhw'n gysylltiedig â'i gilydd i arddangos yr aml-haenau addysgu a dysgu effeithiol. Does na'm disgwyl i chi weithio trwy pob modiwl o'r dechrau i'r diwedd mewn un sesiwn, um, achos bod nhw'n eitha swmpus. Le. Gallwch ddechrau gyda unrhyw fodiwl a'i cwblhau mewn unrhyw drefn. Um, er mwyn sicrhau'r bydd mwyaf, argymhellir eich bod yn cwblhau bob, on, bob un ohonyn nhw dros amser. Ar ddiwedd pob modiwl, gewch dystysgrif i ddangos bod chi wedi cymryd rhan, a ella yr hoffech chi gadw cyfnod, y cofnod o'ch dysgu proffesiynol. Gallwch chi hefyd ddefnyddio'r tystysgrif wedyn i ddangos eich bod wedi cymryd rhan fel tystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol i'ch awdurdod lleol neu'ch cyflogwr. Felly, yn fuan yn y Flwyddyn Newydd, fyddwn ni'n tynnu'ch sylw chi at yr agweddau sydd fwyaf defnyddiol wrth gynllunio a gweithredu'r cwricwlwm. Ond yn y cyfamser, mae 'na groeso i chi bori drwy'r modiwlau sydd ar gael ar yr hwb. Felly, dwi am gyffwrdd rŵan ar gynnwys y modiwlau um, yn, yn sydyn iawn lle, um, gan gychwyn hefo dysgu yn yr awyr agored. O fewn y modiwl yma, um, mae'r modiwl yn trafod rôl yr awyr agored o fewn cwricwlwm i Gymru. Mae'n trafod ansawdd y ddarpariaeth yn yr awyr agored. Sut wedyn i ddefnyddio'r gwybodaeth ymarferol yma wedyn i gefnogi'r dysgu yn yr awyr agored? A sut i gymryd y camau nesaf wedyn i wella'r ymarfer a'r ddarpariaeth. Ac wedyn, mae yna wedyn argaeledd um, hyfforddiant a chefnogaeth bellach. Y modiwl nesaf yw datblygiad plentyn. A mae'r modiwl yma yn cynnwys anghenion datblygiad cyfannol pob plentyn, natur gyd-berthynol meysydd datblygiad plant, sef yr datblygiad gwybyddol, datblygiad corfforol, um, datblygiad emosiynol ac ati. Mae o hefyd wedyn yn mynd i sôn am rôl ddeinamig yr oedolion sy'n galluogi'r dysgu y profiadau yna sy'n ennyn diddordeb ac amgylcheddau effeithiol ar ddatblygiad plant a dysgu. E, Mae'r modiwl yna wedyn yn gorffan hefo sut mae datblygiad plant yn rhan hanfodol o gwricwlwm i Gymru. Y modiwl nesaf ydy'r cofnodau pontio, a nod y modiwl yma ydy cefnogi'ch dealltwriaeth o gyfnodau pontio drwy alluogi myfyrio ar Beth yn union ydy'r cyfnodau pontio? Sut y gall y cyfnodau pontio yna effeithio ar les personol, cymdeithasol ac emosiynol plant? Sut wedyn i gynllunio'n effeithiol ar gyfer y cyfnodau gwahanol mae plant yn dod ar eu traws? Wedyn, astudiaethau achos yn danos ymarfer effeithiol, ac wedyn yn gorffan efo um, ymarfer cyfredol a sut y gallu di wella i sicrhau cyfnodau pontio mwy llwyddiannus i blant, i rhieni a gofalwyr. Llyn symud ymlaen i'r modiwl arsylwi. Yy ma'r modiwl yma yn trafod pam ma' dod i adnabod pob plentyn fel unigolion yn bwysig, sut i wneud defnydd wedyn effeithiol o arsylwi ac asesu, cyn trafod eich ymarfer cyfredol a sut i fireinio'r arferion arsylwi ac asesu yn eich ysgol chi. Wedyn mae gennym ni chwarae a dysgu'n seiliedig ar chwarae. Ac yn y modiwl yma, mae'n trafod y pwysigrwydd chwarae i ddatblygiad plentyn, y pwysigrwydd o ddysgu'n seiliedig ar chwarae i ddatblygiad plentyn, a deall y continiwm na o chwarae hefyd, um, a sut y gall darparu amgylcheddau a phrofiadau ffeithiol effeithio ar yr, yr dysgu sy'n seiliedig ar y chwarae. Yym yn drafod hefyd eich rolau chi, yr ymarferwyr, o fewn y chwarae a dysgu drwy chwarae, a sut wedyn i gymryd eich camau nesaf i wella yr ymarfer a darpariaeth. Wedyn, da ni'n symud wedyn i'r modiwl olaf, sef dysgu dilys a phwrpasol. Ac yn y modiwl yma, um, sut, sut mae posib dihongli dysgu dilys a phwrpasol, yr pwysigrwydd na wedyn o ran datblygiad cyfannol plant, ei rôl o o fewn cwricwlwm i Gymru, a sut y gallwn ddarparu'r amgylcheddau a phrofiadau effeithiol ar gyfer y dysgu dilys a phwrpasol. Rôl yr oedolyn o fewn hyn i gyd, a sut i gymryd eich camau nesaf i wella ymarfer a darpariaeth. Felly dyma rhain ydy'r modiwlau. Ac o ran yr amser um, cyhoeddi tebygol, um, ar hyn o bryd mae modiwlau Dysgu yn yr Awyr Agored, datblygiad plentyn a cyfnodau pontio ar gael ar Hwb yn barod, a mi fydd gweddill y modiwlau yn cael eu cyhoeddi o fewn yr wythnosau nesaf.
Felly, dwi'n ymddangos i chi rŵan lle i ddod o hyd i'r modiwlau ar Hwb. Felly, does dim rhaid chi fod yn gofnodi o gwbl. Fedrwch clicio ar y deilsen adnoddau fan hyn. Di clicio ar honna. wedyn clicio ar Cyfnod Sylfaen, ac yna Dysgu Proffesiynol yn y Cyfnod Sylfaen. A wedyn, dych chi'n mynd i'r dudalen yma lle mae gennych chi gyflwyniad i'r modiwlau, a wedyn mae'r tri modiwl yn hyn, dysgu ar awyr agored, datblygiad plant a cyfnodau pontio. Felly, na i ddangos yr un cyntaf i chi fan hyn. Dyma fo, dysgu'n yr awyr agored. Felly beth sydd gennych chi ydy, mae yna astudiaethau achos yma, mae yna gwestiynau i chi ystyried, dyfyniadau. A wedyn fan hyn, dyma chi gynnwys yr un yma, lle mae yna saith sesiwn gwahanol, a mae'n deitha chi hefyd um, beth i hyd y sesiynau yn fanna lle. Felly dyna jyst trosholwg i chi o'r yym modiwle yn fan'na. Felly dwi am ddangos i chi rŵan yr adnoddau sydd gennym ni o ran yr Dysgu yn yr Awyr Agored sydd yn y Ganolfan Gefnogaeth, gynnon ni'n gwe. Felly dach chi eisiau clicio ar adnoddau gwe. Wedyn ar y deilsen cyfnod sylfaen. Ac yn fama wedyn, be sydd gennym ni ydy adnoddau wedyn a ddogfennau dysgu yn yr awyr agored. Felly mae yna restr o lyfrau defnyddiol, rhestr adnoddau posib ar gyfer yr adnodd tu allan, lle ydych chi'n clicio ar dde fan hyn, mae bosib i chi lawrlwytho y ddogfen. Um, dogfennau wedyn Llywodraeth Cymru, um, rhagor o gamau yn yr awyr agored, pecyn darnau rhydd yn fanna, um, gwefannau defnyddiol, ac hefyd mae gennym ni adnoddau cyfoeth naturiol Cymru yn fanna. yym i'ch cefnogi chi. Hefyd yn y Ganolfan Gefnogaeth mae gen ni weminarau gwahanol ac mae'n siŵr bod rhain i chi wedi bod yn y gweminarau llynedd ac yn ystod um, lenni. Mae gen ni yn fan hyn datblygu sgiliau mathemateg a rhifedd yn yr awyr agored, felly mae dod fyny ysdolig rwan i chi, mae yna um, enghreifftiau fan hyn o weithgareddau sy'ch chi'n gallu defnyddio um, ar gyfer gweithgareddau'r Nadolig yn, yn fanna i chi hefyd. Iawn, dyn ni'n symud ymlaen rwan i sôn am flocie, a bu i lawer ohonoch fynychu ein hyfforddiant bloc nôl ym mis Chwefror 2019, rhyw fis cyn y Cyfnod Clo cyntaf. Ac mi roedd yr ail sesiwn wedi drefnu i chi fod yn ôl i rannu'ch profiadau a datblygiadau fan o'ch ysgol chi. Ond, yn anffodus, oherwydd yr amgylchiadau, nath hynny ddim digwydd. Felly, cyn i ni symud ymlaen i gyflwyniad Ysgol yr Hafod, dyma ychydig o ddyfyniadau i chi adfyfyrio arnynt, ar ba mor werthfawr yw'r ddarpariaeth flociau a'r ffactorau megis amser, gofod a nifer y flociau sydd eu hangen er mwyn gwella ansawdd y ddarpariaeth a'r profiadau o fewn yr ardal flociau. Ar ein hyfforddiant hefyd, mi oedd gennym ni adnodd ar enw um, Capla, Felly, os oes unrhyw un ohonoch eisiau datblygu'r ardal flociau ymhellach neu gyda phlant hun, um, roedd gennym y blociau hyn ar ein hyfforddiant sy'n adnodd gwych o ran datblygu uwch sgiliau meddwl plant i feddwl yn feirniadol a chreadigol wrth ddatrys problemau. Felly mae cyflwyniad Ysgol yr Hafod yn yr adran Adnoddau o dan ein wemenar yma, ac mi oedd nhw'n cyflwyno yr amgylchedd ddysgu, sut o'n nhw wedi gosod i'w blociau, ac wedyn profiadau dysgu oedd y plant yn yn eu cael o fewn yr yr ardal hwnnw felly. A'r peth ola swn i'n rannu efo chi heddiw 'ma ydi pori drws stori. Felly mae dri peth o ran pori drws stori dwi eisiau eisiau'ch diweddaru chi. A'r peth cyntaf ydi amser higwm mawr Cymru, sy'n digwydd rhwng y seithfed a'r unfed o'r ddeg o Chwefror. Mae ar gyfer ymarferwyr sy'n gweithio gyda plant o flwydd hyd at chwech oed. Mae posib cofrestru drwy ddolen yn yr adran adnoddau o dan y cyflwyniad hwn. Byddwch hefyd yn derbyn sticeri a tystysgrifau. Yr ail beth ydy yr um, sesiwn hyfforddiant y mis Rhagfyr, a Rhagfyr y 4 ar ddeg am bedwar o'r gloch. Cyflwyniad byr ydy hwn i'r pecyn pori drwy stori meithrin, um, beth sydd yn fy mharsel. Ac um, cadwch lygad allan hefyd ar wefan Book Trust, mi fydd yna sesiynau hyfforddi'n cael eu hysbysebu yno. A'r peth olaf ydy, yy mae bosib i chi gofrestru ar gyfer derbyn cylchlythyrau BookTrust drwy e-bost. Um, a bydd cylchlythyr pori drwy stori derbyn yn cyrraedd mis Ionawr, lle bydd cyfle i chi gofrestru i gymryd rhan mewn digwyddiad gyda awdur yn rhithiol. A dyma'r ddolen ar gyfer hwn hefyd yn yr, yn yr um, adnoddau o dan y cyflwyniad yma.